Solo bwana imbe ka ingi wachni moro to wacha wacha bwana. Kuru kata soda ana onge soda, mandas ema umeya. Abango mandas, abango kodu mandas. To in iso pesa box.
Bwana lingane bwana, vije ka gino mit bwana.
Na. Hmm? Adhi bilo. Bwana gino paro na mapor. Nyaka bilo.
Ruto gino paro na mapor. Ino ki yuko.
Kama unisa kweli dugo. Ajira manga to kisungu mage mana jo dak teche ndike gigila gigidi yatka. Ok unyal wuonda. Ne gin wasunge mage ma nondiko. Mago mana gik ma ji noketo. Eh, ma- Nang'o ni shake well. Kwani gin nok ginyal sek chuth mondo gimi dhi us. Jomoko tinde timbegi richo. Jomoko shake after use. Eh.
Mana ng'ato nyalo cha gini, bende gini mit. Ng'ato nyalo chagi, to kata an awinje. To

Koro kaka Lakini sani jomoko koro to ohero chiemb nyithindo. joma ojawo jo nyithindo.
Chiemb nyithindo ga michako ga go. To ok Bana watu gisebed- wasema dhugu bwana ne inyalo paro wife na chenja ne buke ide. Bwana ne walo koda nong'isa niya. Ungile wega bang'o mandas e ndara kamano ji- mon wetena neni to biro nyiera. Ni- Biro nyiere mara. Niwe bang' mand mand mandesego. Mando nadwale.

ipani yande koro hmm. sani kaka koro ni Yesu koro idhi nyuol tarik 25 gabich eh? de yud ya Yesu to nonyalo mana nyuol chon ni eh. mae mae mae midhi nyuole mwadhe ni eh bale kaka kaka osiptende jopunje gine go mogo jika kikwalo jotelo hospital ni
ipo mana Yesu osedhi chon gi dhako moro mama moro moachiga nochosekwalo Yesu osedhi gi Yesu oselemo kamba Yesu nyalo sanda.
Yesu mera koro kodhi olal.
Ne mkamba cha omera odhi e kalu. Koro e kalu makocha. Koro tu Yesu de sandre e bo piny mo anti sane ni. E Yesu de sandre.
Utu. Ngini piny machon cha jine bere bere no luro nyathi nyasaye ni sani. Ah. Kaporo nyasaye ma jicho ayo kamano bwana yudo ka ngato bwana madho kongo gi juma pil. Kare jo moko winji ni ka. Ema pindra ni bwana.
Tamara bobiro. Asma. Miyawa. Lejo grupo wa.

Ato mit be nonego ket niya, onyulo, mm. nonego bende mit iketo niya. Mm. Kaka ineno iwinjo mit dhogi kani, eh. to iwinjo iyi bende. Eh, dwana ok ni mit rumo mana yego. Dwana ok chame dhogi kani to mm. imwonya ni. Sama ne Nyasaye ne chweyo lep, nowacho ni lepe mabiro winjo mit.

Karine wacha die. Adie.
Kuna lepo mapele.
Andu hanga nyakanga vya tama chayo go ji jiko man kane. Tema hizo podi kwa yeye kibri. Toko kaula weno mogo ma. Kaula weno dho mogo ma jikucho. Karipo kineno ng'ama madho Let me know, no. Emi yudo kochak ng'ato ni olewe. Ng'ama madho Tolo kata ng'ama mana dine. dine. Osebna meno gwela.
Mm. Awadi gi molo no lewe. Eh? Awadi gi molo kendo iluongo no lwete. Eh.

Gibabu ji. Babu ji. Gamosa gere. Amera ke kalo ki balunde mak sili nga bich bich ma dongo ka. To ne gipidho michele, mano gipidho bana. Gin girom kama. Moko pidho michele. Gipidho eka. Maka nobedo njwere ya njwere iluongo ni njwere ko. Kendo pesa be gin go.
Nigeria. Pesa be gin go.
To sanduku gi nok giyawo. Sanduku molos mikane pesa. An gima dine ang'eyo.
Tinde to gitim mang'a adier. Boy jalo tinde timo ang'o? Babji gini. Gine jomoko miyudo ka ng'ato en gi mon kusalo kacha. Adier.
Eh, Jokunga moko bende ok gine ma- yudo ka kusalo mar mine yudo ka chuo moko En e chairman. Ok maga joma ne chom joma owacho. Koro ng'ato mane ne kalo penjo pesa. niya.
Iriambo. Iwinjo.
Nok yiech box. Kurut.